Sou, an hei wäre mer schlussendlech mol erëm enke bei enger neier Folg Stacey. Haut mat dobäi ass de Jeff erëm an en neien, den Tom, den Elementarian. Soe mer Moien. Salut.
Moien.
A mir si lo matzen an der Pampa. Mir sinn ënnert dem Airfield, niewent der Military Base. Also mir hunn de grousse Choix hei, An da géing ech soen, da waarde mer och net laang, da maache mer ons mol direkt op de Wee, kucke mer, ob mer anständig e Luut fannen, vue que dass mer erëm ëmgeluet gi sinn no eisem glorreiche, glorreiche Feldzuch do zur Elektro, oder, oder wou war et? Elektro, jo. Bon, da géing ech soen, maache mer ons op de Wee. Mir si lo drun. Mir lafe lo op Novi Sobor erof, géing ech soen. Ech hoffen elo en anstännege Server hei, wou e bësse Loot drop ass.
Alles klar. Sou, laf mei schéin iwwert der Strooss. Wéivill Munitioun hues du fir deng M4? Äh, 60 Schoss. Ah, ma ja, dat geet jo. Ass en Duebelmagasinn drop. Ah, da ass lues. En Véiertscher drop, een Zwanzeger an Zwanzeger esou an eng Kéier Zing esou. Oh, geil.
Am beschten huele mer Harke an de Grapp, oder wat der och als zweet Waff dobäi hutt, da leeft ee méi séier. Jo, meng schéin Aaxt. Just wann een iergendwann ënnerwee Stécker fënnt an ech misst bei mir e puer Stécker austauschen vun der M4. Oh, gleef mer, déi hale laang genuch. Also, dat mécht kee sou riesen Ënnerscheed am Moment. Jo, mee do ass deelweis worn an deelweis, ech weess emol net méi, Oh, dat hunn ech och mol wéi Damage drop hunn oder net. gehat.
Okay, wenn Wall ass nach gut. Also normalerweise hält et, dat fehlt elo net. Wall ass nach net gut. Vun 3 Sekunde frägt, also ich hat net, dass man bis lo Stéck aus nee gefall ass oder so. Kucke wann man vielleicht e fand den enger Feier huet an. Hauptsache ich hun d'Facecam lafen an schon die ganz Usproch einfach so Richtung Bildschirm geschwat ne.
du war soziale Mënsch. Wéi dann?
Big Gis Schlauen. du vill op deng Zuschauer an, egoistesch Sau. Oh, oh, du sis dach gutt Zuschauer. Merc fir den Nokucken. Kuck Schäffel, hack mol eng Kéi nom Tom ronderëm. So, waart, ech kucke lo mol hei eppes. Gell, Ech Ja, fëllen lo drénk. mol meng Waasserfläsch no.
Uh, wéi maan ech dat? Ego-Shooter-Perspektiv dobäigoen, Kann se och drénken.
d'Fläsch an d'Hand huelen awer. Fläsch an d'Hand huelen. Phil ja. Bartel. I feel damp. Ja, lo sinn ech komplett nass. Bréis. Super. Ech war net am Waasser. Geil! Ech hu grad gedronk. Ech hoff just... gespannt, wéi dass Dinge kënnt, fir dass wir mussen den Waasserkit, de Waasserdénges do fir ze testen. Paranoia schléit rem zou, ech kucken net méi hat rem een do rondrem lafen. Ech war mol net am Waasser, firwat sinn ech lo komplett zou? Gell? Wou ass den Elektreschen? Ah déi sinn do. Ech hu mol guer keng Fläsch, ech kréien se ënnen op an der Bar ugewisen, mee. Ech krut scho mol eng Email.
Ech hu keng. Jo du muss se ëmmer an de Rucksack maachen éiers de an d'Bar mëss. Ah.
Putain deen Typ schneit sou sockmeg gell. Ech kann et leider net ëffentlech soen, wéi mech sackt, wat net an der Rei ass. Ech kann net esou. Mee lo hat mer déi ganzen déck schéine Server mat déck gäilen Wierder. Natierlech kréie mer elo erëm esou e Kack-Server, wou wou et reent, wou et trist ass, wou et einfach nëmme schäiss ausgesäit. Et reent dach net, ass just eben e bëssi trist. Jo, muss d'Wolleken ausman, da geet et. Op bei mir, bei mir ass et déck witg, well wann ech laang op de Buedem kucken, ne.

Dat war well de Chef net am Still konnt halen. Nee et ass a mir sitze baussen vun der Stad. Ëmmer de Chef gell.
Et war Hei. och deng Schold. Mir stounge baussen vun der Stad ne an mir hunn ons rugeschlach. Do ass ee ronderëm gelaf an de Chef ouni ze kucken ob nach iwwerhaapt iergend en zweeten do wier ze einfach mol kasch erschoss. A mir Ja. esou ok se ass dout.
Si mer ran an d'Stad gaangen. Do ware mer an engem Haus ze dräi Stéck wat natierlech eise Feeler war alleguer zesummen.
An do hat een Typ ons alleng komplett fäerdeg gemaach gehat. Mir sinn alleguer zu dir erausgelaf, se ons alleguer fäerdeg gemaach. Oh Freck. Wéi gesot, net ëmmer direkt dropschéissen, ausser e steet lo direkt virun der oder esou. Ja, da kënnt se anzwou net derlaanscht. Ja.
Mee ech verstinn dee System do vun der Webcam do net, gell. Ech hunn, elo leeft se ouni Problem. Soubal et e bësse méi däischter dobaussen gëtt, da ruckelt se total behënnert, gell. Hei, a menger esou al, do, do trauen ech mech mol net méi drun ze, drop ze kucken. Mee ech mengen, ech mengen et läit dorunner well se esou al ass, dass se iergendwéi méi Leeschtung brauch fir am Däischteren oder esou, keng Ahnung. Ja gutt, déi Der Dinger Musel ass einfach sinn, emmer schlecht. Wéi?
Der Musel ass einfach emmer schlecht. Oh, ma haal dach deng Maul. Oh, ech hoffe lo wierklech, dass kee mech vun do ënne rifft, gell? Dat, dat wär lo erëm absolut No-Go. Vläicht d'Tëlefer schellt oder esou.

Da soe mir dat, datt alles scho gemat ass. Am Fong, ech mengen, ech ruffen einfach op den Haustelefon un a schwätzen esou niewebäi esou, jo, an et soll kee mech vun do ënne ruffen.
Bitte. Firwat ass en ech virdrun e ganze Wee eropgelafen an elo erëm de ganze Wee eroflafen? Ja, well dat jo de Sënn vum Entgéintkommen ass.
Ja. Däerft Dir awer elo net méi esou wäit ewech sinn.
Nee, dat geet elo schnell.
Mussen den Tom nach bëssen an d'Welt vun Daisy aféieren.
Ja, ech sinn totale Noob, ech ginn et zou.
Tom, Tom, geh, Tom, geh an dat Haus do kucken. Ja, mir kommen direkt no. nee, so dreckig sinn wir net.
Du wiest dat. Du schon, du schon aner Leit ëmge Boah, ëmgeleucht. Also ech hat eng keng déck geil gerappt, Tom, gell? Dat war eng richtig geil Szene. Wir waren zu Berezino bei der Lambermill, ne? Mir waren ze dräi do an do war en Tippchen. Mir wollten e bëssen testen, wéi d'Spill esou ass. Mir wollten him esou Desinfectant ze friessen ginn an esou, ne? An do waren dann zwee aner Typen, vu que dass hie ewechgelaf ass, mir hunn op hie geschoss. Ja.
An do waren awer zwee aner Typen, déi voll ausgerüst waren. An äh, déi hunn dann op eis geschoss. Ech hunn, dat war so Helden, déi wou gemengt hunn, mir wéilten hien ëmbréngen, wat mir och jo wollte maachen, mee bon. Funk schon, ja. An du hat man an Häuser verschanz an ech sinn dann carrément An hiert Haus vis-à-vis gaangen. Ech krut ee vun hinnen ëmbruet, deen aneren huet mech awer erschoss. A lo kënnt de Clou, Ech sinn direkt niewent Berezino nei gespawnt, du sinn ech an d'Stad gelaf an ech bei den Typche gelaf, carrément direkt duerno gaangen. Ech sou, Jo, kanns mer hëllefen? Ech si komplett nei hei, ech hu keng Anung, wéi d'Spill geet, gell? Op eemol gëtt geschoss, ech sou, Ah, nee, dee schéisst op mech, dee schéisst op mech. An du hat sou de Ben ëmgeluet herno, du waars awer gaangen mam Ben ze looten. An ech sou, jo, mee kann ech, kann ech säi Gewier huelen? Dann hunn ech e bëssen eppes, fir mech ze verteidigen, dat fir déck Faif vun der Gäi. Hie sou, jo, kee Problem, huel hatt se nëmmen. Dunn hunn ech mer d'Sa geholl, an dunn ass d'Sa carrément en Schoss ewechgelaf.
Gäil. Dat war richt-, dat war eng richteg gäil Zeen, déi mech natierlech net opgeholl hunn. Ja, wéi ëmmer. Du muss awer Chance hunn, fir direkt niewendrun ze spawnen. Jo, dat ass, et kënnt ëmmer drop un. Dat Lätschent hunn ech probéiert, bei Svetulach ze spa-, ze spawnen, ech hu mech mindestens 15 mol selwer ëmbruet.

Ech lafen bësse Min no lenks, dats mer net schéin an enger an enger Rei lafen. Ja stëmmt, lo gesi mer et duerf, da kënne mer ons e bësse verdeelen. Si mer e bësse versat. Ja do hënner sou en niddergemaaten Duerf mengen ech, sou eng 10.
Déi Ruine mengen ech iergendwéi sou. Wat, Heroinen?
Ruinen.
Heroinen.
Ah ok.
Dat sinn d'Minnen, déi wou mat Heroin gefëllt sinn, mäi léiwe Schung. Ah geil, ganz Koup Schnéi. Ja, wéi Schnéi, dat ass dach Koks.

Stéck krass an sech ëmmer der Verjecker wollt spillen an Appes sonech nach an da ass eng Warnung u jiddree wou Facebook dobaussen huet dee Jëng dee Jong oder ween och ëmmer mir eng Kack Aluedung fir Candy Crush oder oder dee ganzen anere Wouscht schéckt, dee gëtt direkt geblockt komplett gell mat deem wëll ech näischt méi ze dinn hunn. Ultra gär Ech zéien dat elo komplett duerch well et nervt mech nëmmen nach. Ech wéll souguer Farmville. Ech kréien ëmmer där Kack Anfragen, ja deen an deen hat dech eingeladen Farmville ze spillen, ja ech wëll awer kee Farmville spillen. Gesinn ech wierklech aus wéi een dee wou Farmville spillt, jo? Jo, jo. Oh hal lech deng Maul. Ech fänke just u Farmville spillen fir dir Invitatiounen ze schécken Mann. Jo ech man dat och elo. Oh nee.
Dach man mer Farm sou Farmville Clan op oder sou. Boah Farmville Clan man mer ze all gefährdesch bei Farmville Wars.

Zombien ginn net erschossen. Ëmmer mat der Axt. Dat se slackele mer alles un. Wee geet wou hinner?
Ech gi lo mol richteg erof an d'Duerf. Ech gi bei dat rout Haus. Direkt mol am Ufank hei.
Ja, okay. Ech huelen dat handerun dunn.
Däi Match ass déck sexy, gell?

Ah, ech mein Polisstation ass op, he? Nee, die ass nach zou. Ich kann mal gucken gehen. Hoffen wir, dass keiner am Back sitzt, he? Boah, he direkt lenkt es zwar überdriven, gell?
Bei mir och, ech hun de Problem och.

Moment.
Ech wees es net ganz gudd, de Kolleg schossen si dann e kämpfen.
Di hun dach schliisslech Firefighter access, ech net. Gudd, zwee Mann an engem Schlag.
Boah, hei bei mir wärt net vill,
ech hat lo bessen
Ech hat lo bessen mat M4 Munitioun gerechnet gell, mee.
Näischt hei. Also eng Schroutflënt an en Double Rifle ass do. An eng Orange fir mech. Ech géif ja gefillt wann d'Orangen einfach faul gi soulaang wéi de Server online ass. Dass am Ufank alles gutt ass an dono fänkt richt u faul ze ginn nee. Ech sinn hei ech sinn hei.
Kënn an Zombie gelaaf.

Green Raincoat, oh geil, dat ass mäin. Deen ass gudd, well dee matten hun ech och un. Hey ech hun ech hun d'West Card vun Cernarus fonnt.
Gudd, brauche mer déi?
Fong och net, mee keng Ahnung, ech hun se léiwer mat, net dass en aneren déi mat huet. Jo, lo kann ech d'Map opmaachen, nee? Ah nee, dach net.
Nee, du muss se erëm ënnen an den Déngen zéien. Ech ginn einfach am Bauerenhaus nach kucken. Ah, do muss mer erop op de Bauerenhaff goen. An dann direkt op Stary Sobor. Ech mengen, do maache mer awer dozwéschent eng Paus. Ech maache meng Folgen elo ëmmer sou op 22 Minutten an ass gutt. Hues du dëst Kee op d'Auer gekuckt? Ma ech hu jo ierwe lo d'Zäiten drënner lafen. Ech hoffen, dass dëst Kee net erëm ofkackt, gell? Dat wär ultra kacke. Du hues hei en Bandana, Bracky Mënschen.
Dee kanns an Wax rappen, mengen ech.
Ech dat, jo. Ech menge jo. Wax wär net schlecht.
Probéier emol.
Do huet eriwwer nach leien eng Spraydous, dat wär cool. Mee déi kanns de matbréngen fir d'M4.
Ma dat maan ech och, mengen ech.
Backt net méi sou krass wann een d'Waffe fécht. Dat klappt, dat klappt mëttlerweil. Nee nee, déi een Schlinge wou den Tom hat mat der Mousing, wou se ewech gebackt war. Wou se iwwert der Entrée vum Prisong war. Jo jo. Ah dat ass eng schwaarz en plus, dat ass cool. Mee d'M 4 ass scho schwaarz mengen ech. Jo da brauchs de net matzebréngen. Ech ka mäin Helm awer schwaarz man.
Chef wat soss de, hei läit eng Box, meng ass badly damaged. Dat war eng domm Idee.
Huel se mat.
Dat ass e Short. Boys.

Well ech fannen Otto och relativ cool hein.
Ech fannen dee cool. Jo, e war mer top. Wat ass besser, Mëschtgreef oder Tarke?
Dat ass eng gutt Fro.
Ech weess net, also mat der Mëscht, mam Mëschtgreef meng ech geet ëmmer extrem lues.
Zwee oder dräi Schléi brauchst du nach do.
Ja, an den hunch Hacke. Mat der brauch ech nëmmen 300 Schléi. Vun der Hacke 5000. Ah, bei mir ass e Zombie ënnerwuer an der Géigend. Wow, jo! Ma jo, sécher! Guck, dass du mol wech kënns hei, du domm Sau. Ech mach dech fäerdeg. Ja, dat ass eng gutt Fro. Wou bass du? Mir sëtzen och am an der Kierch.

Äh, Jeff, du sëtzer nieft mir awer nach. Ja, dofir hunn ech d'Box och net gesinn. Ah, du zu schéine Sonnebrillen.
Op Bajonett kann ech am Fong hale fir d'Dinger opzemaachen. Äh, iess déi dote mol.
Na, da komme lo mol um ran.
Ah, lo bass de fort.